Āe, he pōuri pea tēnei hōtaka. Heoi, kāore tōna kāhui kaiwhakaari ā tahu i te pērā. Keep looking. Nau mai ki WatchMojo Māori, anei ngā pitopito kōrero mō ngā wāhanga whakaipoipo me ngā wāhanga hātekehi i waenganui i ngā kiripuaki o Stranger Things. And I love Kate Upton. Ok, let's move on. I tēnei rārangi, ka aro tātou ki ngā tino mate ohatanga o te kāhui kaiwhakaari o Stranger Things mai te terenga tuatahi, ā, mohoa noa nei. Cat. Little baby kitten. Meow. Kitten. Meow. Kitten. Tuangahuru, their MTV Movie and TV Awards speech. I ngā tohu MTV me ngā tohu TV i te tau 2017, ka whakawhiwhia a Stranger Things ki tētahi o ngā tohu nui rawa atu o te pō, Show of the Year. We love this show. Stranger Things! I mua i tērā, i te ahiahi, i riro kē i a Millie Bobby Brown te tohu, te tino kaiwhakaari wahine o tētahi hōtaka, heoi, i tēnei wā, ko te kāhui katoa i eke ki te atamira, ka whakanuia tahitia ai rātou. Hi. Here we going. Hi. Ooh, all right, well we want to thank everyone so much. Ka rongo koe i te āmaimai o ia tamaiti, nō rātou ka karangahia ki te kōrero, i mihia e rātou a The Duffer Brothers, a Netflix, otirā o rātou mātua. And I love my parents, my whole family, thanks guys. Kua waia kē pea rātou ki ngā whakawhiwhinga tohu, engari he hokinga mahara tēnei ki te tīmatanga. So thank you for all the support and love you've given us. We love you! Tuaiwa, Reacting to VR. Ko te whāinga a te marea he whakamataku i te kāhui kaiwhakaari, he taitamariki tonu nō rātou, he wairua whakawehi hoki nō Stranger Things. Ahh that's not cool. Nō rātou e whakaari ana, kāore rātou e āta kite i ngā whakaraweketanga rorohiko me ngā ata mariko, nā reira ka tukuna e Netflix ētahi piri māhunga VR, E āhei ai rātou ki te kuhu atu ki te ao whakawehi o Hawkins. Ahakoa kāore tātou e kite i tā rātou i kite ai, he pukukata te mātakitanga atu. Arā noa atu ngā āhuatanga hātekehi, ko rātou te take. Tuawaru, Gaiden Matarazzo takes a lie detector test. Ki te pono tātou, ka māmā noa iho te tapa i tēnei whakaurunga ki te ingoa Gaiden Matarazzo,

Me tana kīrehu ngoikore, Yo dudes! I don't say that anymore mom, I'm cool now. Ka huri a Gayton hei Māui, ki te kotahi noa iho te uiuinga, he kōwhiringa pai a Vanity Fair Lie Detector Test. Nā ana kōrero whakamā mō te aroha o tana makau ki a Noah Centineo, tae rā anō ki ngā kōrero pono mō ana hoa kaiwhakaari. My girlfriend's in love with him. She tells me all the time. I don't know. His name comes up more with that topic, so I'm going to say him.

me te aha i rerekē te wheako o tētahi i tētahi. I got up and then I said, kissing sucks! And then Finn was like, Finn was like, that wasn't too bad. Katahi rātou ka tākaro i tētahi kēmu kāri ko Stranger Strings, i tohaina atu ngā kēne taura anō kē, ā, me puta i a rātou ngā kōrero muna mō rātou anō. Ko Millie Bobby Brown te whetū o te hōtaka, nōna ka whakakata i te marea, I tana tāwhaitanga, Nicki Minaj. Tuaono, Dancing at the Emmys. Kāre pea i riro i a Stranger Things tētahi tohu tūturu i te 2016 Primetime Emmys, engari e kore e kore, ko rātou ngā toa mō te wāhi ki te mate ohatanga.

Nā te mea kua toru tau rātou e noho ana hei mātakihanga mā te ao katoa. Where does Millie Bobby Brown go to school? Ā, i eke anō ā rātou whakautu i ēnei ataata a Wired, i ū a Millie rātou ko Finn ko Noah ki ngā whakatara tuakana teina. Ā, ka whakamaumua a David i ngā mahi a Winona i The Simpsons me Star Trek, ka kōrero i tōna aroha ki a Fat Hopper. It's a little bit like that. That's what I base my performance on. It's so good. I love Fat Hopper. I hope you do too. Heoi anō, tā Gayton rāua ko Joe, he tino ngana kia tika ngā kanohi i te pātai whakamutunga, Kei te hapū rānei a Joe? Ka taka a Gayton i tana tūru. Fan the boy. Yes, I'm pregnant. Tuawhā, Anything with Gaten Mataratau and Joe Keery together. E mārama ana i ahu mai te hononga papa whakaata i waenganui i a Dustin rāua ko Steve i waho i te kāmera. Katoa ngā ataata o te tokorua nei hei ngahau. He tuku kupu āwhina ki ngā ua koau i te ipurangi e pā ana ki te ao me te aroha. It's gonna be one less lonely girl, anything that's early Justin Bieber. Ooh, hate to disagree with you there. He whakamātau i tō rāua mōhio ki a rāua anō, kī katoa i ngā mihi. E ai ki te ipurangi he hononga tuakana teina, māmā tamaiti rānei. Tuatoru,

I tēnei o ngā whakaari, ka rawekehia tētahi o ngā wāhanga nō Stranger Things, ko Barb te tuawahine o te terenga, te kiripuaki nā wai i mātāmuri, ka mātāmua. That is what I'm talking about, justice for Barb! I tēnei whakaari, ka whakaari te kaituhi Tonight Show, a Aidy Miles, i a ia e hoki mai ana i te Upside Down hei karawhiu i ngā tamariki i waiho i a ia ki reira. Party for Barb! No fake corp stuff with cotton for barb! Tuarua Lip Sync Battle He tohu nui, he tohu eke tā te kaiwhakaari rangatahi whai wāhi atu ki tētahi whakataetae lip sync. Ahakoa kāre a Millie Bobby Brown i tae atu, katoa ngā tama i whai wāhi atu ki tētahi whakataetae e kite ai ko wai ka whakangahau i te marea. I rerekē ngā tū katoa, ā, i pai ake tētahi i tētahi. Ka kitea ērā atu o te kāhui kaiwhakaari e mātakitaki ana i tētahi o rātou e whakaari ana, ka kitea tō rātou piripono ki a rātou anō. I tohua ko Caleb McLaughlin hai toa, Engari i te mutunga iho, ko rātou katoa kē i toa. Ka kitea a Chrissy Teigen e rite nei tōna āhua kia Barb, ka puta ko te ihu o tēnei hōtaka. E hika mā, he nui ngā pūkenga o ngā tamariki nei, ehara pea i te tamaiti ināianei, heoi anō. He kaiwhakaari pai, he pūkenga waiata, he ngahau, he ātahu, he pūkōrero hoki, ā, e piri tata nā rātou katoa.

Kāre anō kia tae ki te mutunga, engari kāre e roa. Tēnā o Haurutia, Ringihea Te Pere e mōhio ai koe hei āhea puta ai ā mātou kiriata hou. Ka pai? Me hoki! Tuatahi, The 74th Annual Golden Globes Opening. The Golden Globes are starting but I'm stuck here in this mess. Nō Jimmy Fallon ka whakataki i te Golden Globe Awards i te tau 2017, i titia tana huatakitanga ki te ngākau, ko La La Land te kaupapa, ā, i whai wāhi atu ngā kaiwhakaari rongonui o te tau. Heoi, ko te whakamīharotanga nui rawa atu, ko te wāhanga i huaki te koaha o muri i tētahi taraka, ā, i roto ko ngā tamariki Stranger Things, ka tukua Millie Bobby Brown i tētahi rapi.

Ā, ohaurutia, ringihia te pere e mōhio ai koe hei āhea puta ai ngā kiriata hou.